Da ni am gychwyn ein taith yn Nant Gwrtheyrn, sy'n gartref i stori gariad trychinebus Rhys a Meinir. Cyn cyrraedd y gwaelod, fe ddewch ar draws yr Eifl a Trecheiri. Dyma'r Eifl. Mae'n sefyll yn 561 metr o uchder, gan fod y pwynt uchaf ym Mhen Llŷn. Nid ond chwedl Rhys a Meinir sy'n byw lawr yn Nant Gwrtheyrn, ond mae sôn am y tair filltydd. Daeth tri mynach i'r Nant ar ôl i Gwrtheyrn farw. Roedd rhai iddyn nhw ffoi, ac oherwydd y ffordd roedden nhw wedi cael eu trin gan y bysgotwyr a'u teuluoedd, rhoddwyd tri milltir ar Nant Gwrtheyrn. Y Gwylwyr. Gallaf gweld y gwylwyr o fy ffenest llofft. Mae gwylwyr yn enwog am eu chwareli ac yn fy marn i, eu golygfeydd. Traeth Nefyn. Tywod eiraid yn cosi eich traed, tonnau tawel yn neidio un lle i'r llall, clogwyni cawraidd yn amgylchynu y traeth, cychod pysgota yn ymlacio ar wyneb y ddŵr. Wrth deithio ymhellach ar y fraich, byddwch ar draws Morfa Nefyn, pentref poblogaidd iawn yn yr haf, sydd hefyd yn achosi problemau efo costau tai a tai haf. Ydych chi wedi clywed am Tŷ Coch? Ia, Tŷ Coch, y trydydd tafarn traeth gorau yn y byd i gyd. Mae tafarn arbennig hwn wedi'i leoli ar draeth Porthin Llaen. sy'n cael ei gysgodi gan Clwb Golff Nefyn. Mae 27 twll wedi'w gynnwys ar y cwrs, ac un o'r cyrsiau naw twll o'r rheini yw'r pwynt sydd yn fyd enwog. Porthus Gaden. Mae llawer o gychod bach yn dod â haear, siwgr, te, halen, dillad, tobaco a glo yno. Maen nhw'n pysgota penwaig ar y creigiau, ac mae ysgaden yn dod â'r gair arall am benwaig, sef ysgadinwyr. Roedd pobl yn byw yn y llety ar dop y clogwyn. Pan doedd neb yn byw yno, roedd stad cefn amlwch yn mynnu cadw'r ffenestrau'n lân trwy'r adeg. Rydym am orffen y taith ym Mhendraw'r Penrhyn, yn yr ardal rhyw ac Aberdaron. Yma byddwn yn sôn am Plas yn Rhiw, Porthysgo, Aberdaron ac Ynys Enlli. Plasti'r ail ganrif ar bymtheg yw Plas y Rhiw. Cafodd ei adferu gan y dair chwaer Keating. Mae'r stad yn cynnwys nifer o dai o'r oes Tudor neu Sioraidd, un acr o ardd a sawl acr o goedwigoedd. Y prif atyniad ym Mhorthysgo yw'r chwareli manganîs. Mae'r chwareli hyn yn dal i sefyll ers bron iawn i ddwy ganrif. Hefyd ym Mhorthysgo mae Maen Gwynonwy. Mae'r faen hon wedi ei henwi ar ol chwaer Brenin Arthur, oherwydd ei fod sôn fod Brenin Arthur wedi ei gladdu ar Ynys Enlli dros y Trwyn. Cafodd Aberdarn ei hadeiladu yn yr oes efydd, o dysioedd i Gastell Odo. Erbyn heddiw mae tua 965 o bobl yn byw yn yr ardal yma. Amser maith yn ol cafodd Dic Aberdarn ei eni yma yn 1780. Cafodd y mynachlog a'r unllu ei adeiladu yn y chweched ganrif. Mae sôn bod dros 20,000 o seintiau wedi eu claddu yma, er fod tri pher yr undod i unllu fel un i Rhufain.